Ntiaseɛ a bɛpie mu wɔ ɛɛm apadwafie ɛɛ apadwafie adi nti na wɔsi ɛdeɛ konwa ne fa ho. Menim
ɛɛ ɛmmerɛ a otumfoɔ pokuale deɛ no yɛ kɔɛ no nim sɛ yɛ baa street ne yɛde bɛpie ya ɛno deɛ tie bia ɔman ɛfa fa mmɔ menim ɛbia menim sɛdeɛ. Ɛbia na Ghana mampanyin dada Ɛɛ, wantumi amma. Enti na ɛwɔ sɛ yɛde fa ne fie, sɛ ɛhɔ nso yɛ mpanyimfie wɔ Asante, ɛnna nkwanta nso wɔ hɔ. Ebia na ɛnnɛyi Rut no nam nkwanta nkwanta so. Ɛɛ, Ghana mampanyin dada, sɛbe, sɛbe ɛbo, ɛɛ, na wɔfa ase no na edi akonnwa no. Ɔno amu deɛ sɛbe ɔnte akonnwa so, na ebia aka sɛ yɛde kɔ akɔ akɔkyerɛ no. But ebia amammerɛ bi wɔ hɔ nom a, ebia Apagyahene. ɛbɛyɛ ho ansa na ebia wɔde aba deɛ ɛna mɛtumi kyerɛ na ɔno nti deɛ a ɛyɛ mfa mfa hɔ ae.
Yɛnhwɛ anwummerɛ yi ɛsiane sɛ me no anwummerɛ yi deɛ na ɛhia me paa ɛnɛ yi yɛse ɛbɔ nnɔnwɔtwe a ɛna amammerɛ ne amanneɛ no bɛhyɛ aseɛ enti kame ayɛ sɛ wobɛtumi koraa nnɔnsia da nhyira sɛ ɛse ahodasoɔ ne bɛrima sɛ nnɔnwɔtwe bɔbɔ sɛ nnɔnwɔtwe mmɔ na nnɔnsia ne fa wowura fie atoto pono mu Sɛ bere no obi wɔ asɛm bi. Na obi ani ase.
Nti yɛbɛsrɛ amanfoɔ a wɔte bɛn saa bea no a yɛde amammerɛ dwumadie no bɛfa. Amammerɛ no, ɛhefa na yɛde fa?
Ɛɛ, ɔn sɛ anadwo no, sɛdeɛ ɔka no, twɛne saa ara na ɛbɛkɔ. Mekaa sɛ Otumfoɔ Poku Altam no, street lights a ɛwɔ kwan so na yɛdum ne nyinaa. Yɛdum nkanea.
Yɛdum nkanea. Menim sɛ yɛse amanfoɔ nna. Na nkanea no so yɛbɛdum. Anyway ɛnyɛ me nwanwa ɛnyɛ me nwanwa ɛsiane sɛ ɛɛm ɔhene mpo ɛda ne benkum so ɔhemaa bi da ne benkum so a ɛɛ yɛde ne rekɔ bɛn mu a ɛyɛ anadwo no ɛɛ baabi a yɛbɛyɛ ayie no yɛyɛ black out ne yɛtututuo ɛɛ ɛhɛn kyerɛ yɛ route a yɛbɛfa. Nti route no.
Yɛkɔ a, me kan deɛ me nua yɛkɔ a, ne yɛ fa ahemmoba no a ɛfa apagya fie anim hɔ, ne yɛ si baabi a wɔn fɛ bɔɔla ho, Doctor Mensah hɔ. Yɛ si Doctor Mensah. Hwɛ na mpoa mpoli. Mpoli hɔ, na yɛ aforo pampa no. Ɛhɔ no a mo to no Doctor Mensah no, ɛɛ, me deɛ, me paa asɛm mu nti, ɛɛ, kɔ Kɔnsɛnti. Asɛm foforɔ, eti kɔ so aa na hwɛ Adom TV. Saa berɛ yi deɛ, baabi a yɛ duro no. Baabi a yɛaduro no, yɛabɛn Manhyia a ne sa. Ɛsiane sɛ traffic light twa toɔ a wotwa mu a na wokɔ Manhyia no, ɛhɔ ne yɛaduro. Akyɛ sɛ nsunsuansoɔ ahodoɔ a ɛfa amammerɛ ne amanneɛ, obi bɛka sɛ ne mpɔmpɔnsoɔ deɛ ɛdi akotene pa ara. Na mmom yɛnka amanfoɔ sɛ Kakai Bitters, Kakai Bitters, Kakai Bitters ne nsa a wɔasɔ yɛasene. Sɛ nsusuansoɔ, deɛ ɛkɔ nyinaa no yɛmfa ma wo, Kakai Bitches, wɔn na asɔ yɛasene, Kakai Bitches na asɔ yɛasene ma yɛde deɛ ɛkɔ soɔ nyinaa nsunsuansoɔ rebrɛ mo. Ɛno da nkyɛn a, King's Mineral Water yɛ nsu papa bi a ɛwɔ dwa so a wonom bi a wabɛhu sɛ ampa woanom nsuo, anom nsuo, anom nsuo, nanso nsuo wei deɛ ɛda nso. King's Mineral Water. Ɛyɛ nsu papa paa nti wobɛnom nsuo a ɛyɛ a nom King's mineral water. Afei ɛyɛ biagya bitters, biagya bitters, biagya bitters ɛno nso ɛyɛ nsa soronko a ɛneɛ yɛka ho asɛm a na atumi sɛ yes yɛabɔ nsa pa bi din biagya bitters. Nkonnwa no ɛna mpanimfoɔ gu so a ɛreba no biara ne amammerɛ ɛne amanneɛ a yɛayɛ agu so na deɛ yɛbɛtumi aka akyerɛ wo Ɛne sɛ, nkonnwa a ɛba yi nyinaa no, mpanimfoɔ akɔpunu ne nyinaa na wɔde reba, a kyerɛ sɛ, ɛnyɛ asɛm ketewa. Yɛse saman pa na yɛto ne ba din, nti ɔhen pa di adeɛ na ɔkɔ ne nsaman kyire a, na kyerɛ sɛ, yɛapunu n'akonnwa de ayɛ nkae dum ne abakɔsɛm. Akonnwa korɔ no ara nso so na yɛgyina na yɛde afrɛ ɔhen korɔ no ne sunsum. ne ne saman, na ahiadam anaasɛ ahokyerɛ berem no, ɔbɛse biribi de akyerɛ Otumfoɔ. Enti saa nkonnwa yi bɛsa akogu nkonnwa tuntum dan mu a Otumfoɔ sɛe tutu aba bio ayɛ krado a ɔretwɛn sɛ n'agyapadeɛ a ɛsom bo ma no sɛ yie no ɔbɛgye. Ɛɛ, saa berɛ yi wotumi sɛ akonnwa no dɛn yɛ ma amene papapapapa tumi a ɛwɔ mu no. Ɛnyɛ kwa. Ɛɛ, deɛ ɛrekɔ soɔ yi, ɛɛ, wobɛhu ne sɛ sini bi, nso ɛyɛ adeɛ a ɛresie paa. Akyɛ sɛ ɛsɛ w'ani ɛnsɛ ɔka kyerɛ. Yɛgu so dim, yɛgu so gye, yɛgu so bɔ so sɛ yɛde nsunsuansoɔ nyinaa ɛbɛma wo. Adum TV. Yɛwɔ adze oye. Adom TV. Yɛwɔ adze oye. Adom TV. Yɛwɔ adze oye. Adom TV. Adom TV. Adom TV. Kakai Betes. Bieja Betes. Kakai Betes. Bieja Betes. Nananom ama yɛate aseɛ sɛ Sɛ wuhu sɛ akonnwa no dɛn soafoɔ no saa a, na kyerɛ sɛ tumi no ano ayɛ den, tumi no abɛgyina mu. Yɛsi aduru amanfo so ɛkae anom no, wɔn sɛ baabi a yɛduro no, yɛduru baabi a na wɔn teɛ ɛdi asanteman so, yɛduru baabi a na wɔn teɛ ɛkoma asanteman. Yɛaduru baabi a na wɔn teɛ di ma Asanteman. Saa bere yi, yɛaduru Manhyia awie, enti ntwene no na ɛreka guo. Ntwene no na akyerɛmadefoɔ no ɛrekam, ɛrekam, ɛrekam, ɛrekam, ɛrekam, ɛrekam saa no. Ntwene a yɛka gu mu yi di Otumfoɔ ne Werɛmpehene. Werɛmpehene a yɛka n'asɛm yi, obi bɛsɛ anaa? Wɔwɔ experience paa. Panin no ani afi ɛna dwumadie yi so. Wadi akyɛ. Nhwehwɛmu a yɛyɛ kyerɛ mu a Asantehene bɛyɛ sɛ mmienu ɛna wɔn afiri mu ama no apuru wɔn nkonnwa ɛna Asantehema nso so ɛde abɛka ho yi. Nti aberempɔn bɛyɛ sɛ mmiɛnsa. Yɛntie ɛnwom no kakra. Ah.

eti kakai betes kakai betes kakai betes ahoɔden ne bebree mmeranteɛ ne ɛka nananom ho de di dwuma a ɛyɛ kakai betes ɛyɛ kakai betes Esiane sɛ yɛasi yɛn fɛ ne yɛn ani kan nkyere bɛ yie na Biagya Bitters so edi mu akotene papaapa. Biagya Bitters nso edi mu akotene papaapa. Adom TV ɛna egu so ɛde nsunsuansoɔ a ɛkɔ so yi ɛde ɛma o. Ɛgya mi wɔn akɔ ababa Adom TV. Ɛɛ eh, mpom. Ɛɛ yɛn no na efi wɛmpe baa na. Mpatwa.
Deɛ akɔ so yi deɛ na wobɛka fa ho. Eh, obi kaa yɛ saa deɛ wei deɛ sɛ woamehwɛ bi anaa woanhwɛ nti bi so a na waha ho ɛbi sɛ amanneɛ ne amammerɛ yɛ yɛfa no kwa ɛsɛ ɛgye ɛdi mu titi ban na ɛhyɛ. bia obiara firi dwom obiara firi dwom yɛsrɛ mo yɛsrɛ mo montonti mo firi dwom mo firi dwom nananom a mokɔ werɛmpe ɛna ɛba no biaa ɛnora ɛna wɔn kɔ werɛmpe amammerɛ ne amammerɛ biara wɔn ayɛ awie

Rempe, wɔn akɔ aba, wɔn kɔ nnura anwummerɛ, fei na yɛba. Anwomanhene Biao.
Ɛɛ, nkonnwa no na saa bere yɛde abepue mu wɔ Manhyia Ahemfie. Saa bere wobɛhwɛ sɛ nkonnwa no na wɔn a wɔso adwa no wɔ so so a wɔde reba no. Wobɛhu sɛ akɔmfoɔ bi nso di akyire. Ɛɛ, dɔm no a wɔsoa nkonnwa no, ɛdu baabi a, ɛbɛbisa sɛ, Na nkonnwa nketenkete yi na wei nso yɛde didi wɔn mu yi? Ɛdu saa berɛ yi a, ɛyɛ honhom asɛm na yɛreka, enti ahonhom awura nkonnwa no mu. Enti nipa no ɔso no, ɔyɛ ordinary akonnwa na wohu sɛ ɔso, but akonnwa no ɛtumi yɛ duduudu na ɛdu baabi a ɔntumi ntu ne nan. Ɛno nti na yɛse anadwo obiara nna, ɛsiane sɛ sɛ awia mpo a yɛde reba yi na sei na ɛteɛ deɛ ɛneɛ anadwo deɛ ɛbɛyɛ hu asen sei. Yɛde rekɔ a, wohu sɛ nkonnwa a ɛba no, ɛyɛ baako baako du mmiɛnsa, ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ nananom a wɔawu, wɔakɔ akura. dadadadadadada no, wɔn nyinaa wɔ nkonnwa ɛbɛ bie. Wɔn sɛ wei no akyɛ akyɛ paa ya. Ketewa no baabi esɔ gya no ɔsɛ ketewa no bukyi apa na ɛsɔ no ɛdan no ho no wisie no fa ho saa na ebi ɛtu ɛfɛ na ɛpumpura wisie ɛno na yɛ yɛ prapra bebrebe na yɛtwa odwa no bɔ gya de afra na yɛde akwa ɛho. Wohu sɛ ɛɛm biribi a yɛyɛ Akwasida biara, yɛkɔ nkonnwadan mu, yɛtwa mogya, yɛde gu so, yɛde petepete ne adeɛ. Enti no, ɛnom nyinaa ka ho na ama nkonnwa no, ɛho ayɛ tuntum saa no. Ɛno nti na ɛma yɛka sɛ akonnwa tuntum. Na kyerɛ sɛ ahoɔden awura mu. Enti no, nkonnwa no na yɛde awura hɔ no. Yɛ maame yi, wohwɛ a, wotumi hu sɛ wasi. Na n'aheman deɛ ɛnnɛ yi ba a, ɛbɛyɛ different wɔ wɔn deɛ no mu. Ae, ae, sɛ ne deɛ no, ɔno ne deɛ no, afe ansa ɔrebɛtena soɔ, na ɔtena so wie a, yɛde akɔ nkonnwadan mu, ɛno nso abere bi a yɛbɛyɛ ho amannerɛ. Enti no, ɛbere no rekɔ no, na ɛno nso ɛreyɛ tuntum ba, na ɛreyɛ tuntum ba. Enti no, akonnwa tuntum no, ɛno na ɛkyerɛ ɛɛm, akonnwa no. Tumi a ɛwom. Wohwɛ nkurɔfo a wɔso nkonnwa na wɔde reba no a, ebi deɛ mu ayɛ duduudu paa, kyerɛ sɛ mmarima abrane na ɛde wɔn mu. Wei a ɔso yi, obetumi ate firii? Ya, oh, sɛ adeɛ no, ɛna meka sɛ ɛsi ne so te sɛ akɔm no. Saa. Nananom de tumi no, tumi no, sɛ me nana asom asi a, ne tumi no abɛ wuram. Eti ɛsono sɛdeɛ nana no ankasa nipadua na ɛso no, ɛna ɔrekɔ. Eti no, ɛnyɛ ade ketewa ɛna ɛwɔ saa no. Eti sɛ. Wobɛhwɛ a, ɔn sɛ wɔn ma ɛso mu nyinaa no, ɛka no na wɔkɔ. Nti obi ankura ne mu a, ɔanhwɛ a na bi a ɛɛ akɔyɛ bɔne. Nti na tɛm bia mu kura mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛntene ɛ ɔmfa nkɔ. Because ɔn sɛ obetu mirika, ade no bɛka no. Ɛbɛtumi aba ne sɛ ɛɛ yɛ nana hemaa bi a ebi ɔkɔ akura. Ebi a meka yi, ɔno no ɔpɛ asa paa. Nti saa berɛ yi a yɛde no apue yi, obetumi atu asi nnipa anim a wadi asa. Obi wɔ hɔ a, enti wohu sɛ obiara ne nneɛma a ɔyɛ. Enti no, woahu sɛ nkonnwa no, ɛyɛ ahodoɔ baako baako dumiɛnsa. Wɔn nyinaa nso no, obiara so, wɔasɔ mu dendeenden. Yɛde ne nyinaa reba abɛyɛ ɛ, ɛ, ɛ, woahu, woahu sɛ wei no, asɛ wɔasi paa. Baabi a yɛadu yi, ɛ, ɛ, ɛ, Otumfoɔ asɔre, asɔre. Ɔrekɔsua nkonnwa no. Da. Na sɛ amanneɛ bi wɔ hɔnom a, wayɛ. Ɛno nti na ɔpeɛ no. Wɔde ne nyinaa redura n'anim hɔ, na deɛ amanneɛ bi wɔ hɔnom a wayɛ nti na wasɔreɛ no. Enti saa nkonnwa yi na ɛyɛ nkonnwa tuntum a ɛyɛ ahemmaa nkonnwa tuntum na ɛnnɛ yi yɛakɔ akɔyi ne nyinaa de apue, yɛkɔ akɔpunu ho ahyɛ no aduro, akanya ahoɔden no, adi apayeɛ, ayɛ amammerɛ. Saa berɛ yi a yɛde rebɛyɛ, ɛbɛyɛ amammerɛ biom. Na yɛwie a yɛasan de akɔ. Wate aseɛ? Na yɛde kɔ wie a, ɛɛm, woahu sɛ akonnwa bi apue mu hɔ. Ɛno no, ɛyɛ mono. Ɛbaeɛ a, akonnwa wei no deɛ, ɛnkɔ berɛman bi. Ɛwɔ fie ha yi ara. Sane sɛ yɛwɔ nkonnwadan a ɛwɔ ha a ɛna Otumfoɔ Yɛwuram Akwasidɛ gu so nsa. Na ɛbɛn mu deɛ, ɛyɛ ɔbea bi a sɛbe yɛsie nananom. Na nkonnwa no deɛ, yɛayɛ dan kama kama kama kama. De ama no. Sɛbi ɛnea yɛde bommo ne nneɛma akata ho kama. Na wohu sɛ nkonnwadan no koraa, sɛ afe so a, ne yɛreyɛ amammerɛ bi ne yɛ fufuru tɔ a, yɛde aduane no bi gugu adeɛ mu kɔsisisi nkonnwadan mu hɔ. Ɛnna mu sei, yɛtumi yiyi emu nnompe ne kasaɛm. Akwasideɛ no a yɛnoa fufuro no koraa no, ɔte a Otwa bi a na wɔde ato akonnwa wei sei so, otwa na wɔde ato wei so, otwa, ɛyɛ du mmiɛnsa a wɔbɛtwa aduane no bi ato ne nyinaa so. Tɔ no, yɛde fufuo ne kɔkɔɔ, ɛ-ɛ-ɛ nam nso no a yɛde ma nananom no, yɛtete. Odwan wɔ nkonnwa so so a, yɛmfa sekaa nto odwan no mu ntwa no sei, yɛwɔ mu, yɛwɔ no sei, na wɔde ate afa ne koko no mu, na mogya no nwunu ara wie a, Ansa na yɛde aba de atwa ne mene mu ankasa no, yɛde wom. Wɔ ho.
Saa bere yi, hwɛ, Nana, okita ɛɛ, ɛɛ, tuo no, tuo no, ɛɛ, hwɛ, kyerɛkyerɛ yɛn mu. Ɛɛ, saa bere yi, sɛ ayɛ anibere, ɛɛ, ko a. Wahu baabi a ɔde ne ntoma no abɔ. Ya, sɛ ɔnanam mpanimfoɔ anim no wɔ hɔ. Enti ɛsɛ sɛ ɔde buo ne anidie. Ɛne ne maamenom.
Ɛma wɔn, wɔn maame ne wɔn. Sɛ ɔgyina wɔn anim a. ɔwɔ sɛ wɔde buo ma wɔn mo so sɛ wakɔha ne ntoma sɛdeɛ kane no anka ɔresuaeɛ no saa pɛpɛpɛ na ɔreyɛ.
Na adɛn nti na ɔkita tuo mu ɔgyina akono? Ɔgyina akono ɛsɛ ayɛ aniberesɛm ayɛ aniberesɛm kɛse papapapapa ɛsɛ ayɛ awerɛhosɛm. Sɛ nkonnwa no pue si a, ɛyɛ aniberesɛm ne awerɛhosɛm sɛ yɛde ɔnanamɔ apue.
Ɛnnɛ yɛrehwɛ amammerɛ ne amanneɛ, ayi kɛseɛ a yɛreyɛ de akura kyerɛ sɛ korakorakorakora a yɛde regya yɛn Nana Asantehene ma Nana Afiasɛ Wakobi Ampem a ɔtɔ so mmienu. Ɛnnɛ ne da a ɛtɔ so nkron na yɛn ara yɛhwɛ sɛdeɛ yɛakɔfa nkonnwa tuntum yi de apue a. Yɛn nyinaa yɛnim sɛ sɛ ɛba no amammerɛm ne ahensɛm ne ahemman asɛm mu di a, adedie mu no, nkonnwa tuntum nyɛ adeɛ a yɛtaa de pue abɔnten. Enti sɛ konnwa tuntum pue abɔnten deɛ a, na ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ aniberesɛm. Konnwa tuntum pue abɔnten deɛ a, na ɛkyerɛ sɛ asɛm kɛseɛ bi asi. Yɛde nkonnwa yi pieeɛ yi a yɛde baa Nana anim yi, Nana antena n'akonnwa mu. Otumfoɔ ankasa ankasa na wasɔre agyina hɔ, apoma ne tuo, apagya ne tuo akyerɛ soro. Yɛkaa sɛ wadi kan ato tuo. atra Asanteman sɛ ɔyɛ ne maame ayie. Ɛnnɛ yi, etuo no, hwɛ sɛdeɛ ɔdi atuom, na kyerɛ sɛ n'ani abere. Ɛsɛ nhyira, saa adeɛ wei no. Ɛɛ, na sɛ ɛtu pɛn so no, ayɛ no sɛ biribiara ɔpɛ sɛ ne nananom hu Asante amammerɛ tete teɛ. Ka tete nneɛma wei, yɛnyɛ no pɛ, ɛɛm sei. Yɛnyɛ no pesee mu. Cause.
Wei yɛ mma nkurɔfoɔ koraa mma hɔ. Woyɛ dɛ koraa na watumi aba hɔ. But na sɛ ɛtu baeɛ no, ɔsɛ ɔpɛ sɛ adeɛ biara no. Wɔyɛ ne hɛmma, ne nana mo. Yɛhunu bere, yɛhunu asante, tumi a ɔkurae ne ade. Te sɛ ɔyɛ otumfoɔ bɔku adeɛ no. Yɛkɔ. Na ɔrekasa, ɔrekasa.
Yeah.
Sɛ a saa bere yi ɔreka. Ɛɛ, sɛ saa bere yi ɔsɛ nana mo ba si a, ɛɛ, obi ewu na yɛyɛ a ɛsɛ yɛma ɔdɛ mirifa due, dɛ mirifa ne ade. Eti nananom ebi a ɔbɔmmɔ sɛ ɛɛ, ɔma wɔn atena ase. Wɔn kwan so ko sɛ wɔn nkɔda bɔkɔɔ, wɔbɛkeka saa nsɛm no nyinaa. Na ɔnsɛm di kan ka sɛ, Yɛne Asa ntia no, yɛn nananom no, yɛnnye nni sɛ wɔma wu o. Wɔda wɔn kɔ akura.
Enti saa gyidie no yɛn ne ɛwɔ sɛ wɔn kɔ akura ase. Enti na ɛwɔ hɔ a, ɛduru baabi a na yɛkɔ ne akɔnnɔ aduane de ama wɔn atwa dwan de nsa agu wɔn fam no sɛnea ɛkae wɔn sɛ wɔnwui, wɔte ase. Ɛne sɛ nkonnwa no, yɛasan de rewura mmanhyia ahemfie. Sɛ meka kyerɛ wo sɛ ɛwɔ dan a ɛwɔ mu. Ɛne saa deɛ yi, saa berɛ yi, Otumfoɔ, wɔatu ntene, Otumfoɔ atu ntene, yɛde nkonnwa no nyinaa kɔ, berɛ a yɛde rewura hɔ yi, ɔno nso di akyire a ɔrekɔ. Kae sɛ ɔreba no, ntoma no, na watutu. Saa berɛ yi a ɔrekɔ yi deɛ, Ɛyɛ anibere nsɛm nti, ntoma no ɔde abɔ ne yam, ɔde abɔ mu ankasa ankasa ankasa, na wapagya ne tuo. Ɛkyerɛ sɛ ɛnnɛ ogyina akono, n'ani abere, na ɛnnɛ no, n'ani abere a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa, esiane sɛ baabi a yɛde ne nananom kɔdaeɛ no, ɛnnɛ wɔn nkonnwa a na wɔte so no, yɛakɔ akɔfa de aba. Ɛnnɛ anwummere yi, yɛbɛsan de nkonnwa no akɔ akɔpue mu Ɛwɔ Brɛma, Brɛman. Ɛɛ, Nana, kyerɛ yɛn route no na yɛreka baabi a wɔbɛfa no asɛm. Ɛɛ, deɛ menim sɛ yɛkɔ hɔ a, yɛfiri Ahemmoboa no a, yɛfa Apɛgyafie mu anim hɔ, na yɛafa Bɔɔla ho hɔ, Doctor Mensah, na yɛafa Tafohene aboboa ano afa SH, na yɛnam Adehyeman ne Keretia ntam, na yɛakɔfa. Kwame Antwi Gyipa Atifoɔ no hɔ afa Asanteman Sene Sukuu hɔ asi so amena na baw ne yɛkɔ Soame ne yɛkɔ Takwa ne Mmaa Kuro. Afei ne yɛtwam ne yɛduru Brɛman. Yɛduru Brɛman a ne amena fa Brɛman kwan no kɔ Bɛɛm. Na mehuu sɛ yɛn Nana Ɛsɔree a ɔdii akyire wura fie no, ahemfo aka asɛ obiara remma ne mu nso wɔn kwan, wɔn nyinaa adi akyire akɔ hɔ, anaa deɛ yɛrekɔyɛ wɔ kokoa mu no, ebinom ka ho. Ɛnyɛ wɔn nyinaa na ɛtumi kɔ hɔ. Yɛwɔ amanneɛ biara wɔ hene a wɔka ho ma yɛyɛ ne ade. Wɔn nko ara na ɛbɛtumi ne Otumfoɔ akɔ hɔnom, titiriw nkonnwafie hene So nkonya efie so hene ɔno ɔbɛkɔ bi? San so ɔno ɔkɔ akɔbie pono ayɛ a abie ansa na ɔtumfo anya kwan awura hɔ nom. Ɛne wɔn a kyɛ sɛ ɛfa wɔn ho wɔ biara no, obiara bɛkɔ so nso n'amanneɛ a ɔtɔɔ no, wakɔsa ɔtumfo akyi ama ayɛ. Enti Agya Brenya, saa bere yi, ɛɛ, mɛtumi aka sɛ ɛnnɛ asetena adwabɔ a yɛbɔɔ wɔ bogya wie no, Erm, n'awiei ara na yɛde aba yi. Erm, sɛ deɛ aduro no deɛ, sɛ deɛ so erm ayie yɔ no, ne mpɔmpɔnsoɔ ne ne biribiara atwa ne. Deɛ aka biara no mekaa sɛ yɛ amanneɛ ara deɛ efie na yɛbɛyɛ no. Cos nkonnwa no sɛ erm ɛbɛyɛ awerɛho sɛ woyɛ dehyeɛ na wobɛdi akonnwa na w'ani afɔ ɛnku no akonnwa anto mu. Ɛsɛ wɔfiri abusua no mu no na. Wo ka ho no deɛ. Mma yɛnkyerɛ mu mma Nana Yaa na ɔntwa mfonin no bi nkyerɛ yɛn. Kɔ so mmiɛnsa.
Enti sɛbi akonnwa no tɔeɛ no, Otumfoɔ Ɔbaahemaa wuiɛ no, yɛn na ɛyɛ sɛ yɛba de bɛpunu akonnwa. Ɛnna ara na yɛbɛda ha, yɛbɛpunu akonnwa no. Enti awie a yɛbɛsom yɛn wura. Yɛte ase. Yɛda ase. Yɛfrɛ wo sɛn? Nana Kwantwa Mfoma. Ɔhene, wo din de Nana. Me didin Nana Kwantwi Ampoma, me yɛ Werɛmpe Kyidɔm he.
Enti wo na wobɔ Werɛmpe he kyidɔm? Nkyidɔm he, yɛ Werɛmpe he kyidɔm he. Amammerɛ kwan so, adɛn nti na yɛde nkonnwa no kɔɔ Werɛmpe a yɛsan kɔfa aba? Ɛɛ, amanneɛ saa na ɛteɛ sɛ dadua dadua kɛseɛ no ate a, ɛsɛ sɛ yɛbɔ bi tom. Enti Werɛmpe he na ɛsɛ ɔhwɛ na ama saa nnoɔma no nyinaa akɔ so. Enti na ɛho nnwuma ara sɛ yɛde ayɛ awie, nti yɛde abrɛ ne wura. Hmm.
Na monante firi he na ɛde bɛka hefa, na dɛn nti na mpo monante mpo? Eh, amanneɛ no no, sɛ sɛ yɛde nante fam na yɛde brɛ wura, nti yɛde firi dua ase kwan mu no a, yɛnam so ara de yɛbɛduru ha. Mahu mmerewa ne nkokora wɔ mu o. Moabrɛ wo koraa a woyɛ aberanteɛ, wo ho ate fi.

Mihu sɛ eh, wɔn a ɛsoa nkonnwa no. Minim sɛ wɔn so nkonnwa no ayɛ a honhom bi wɔ mu, enti wɔn ntumi nante o. Eh, sɛ akonnwa yɛ tumi, akonnwa yɛ tumi, enti na ɛba saa. Eh.
Yɛ na ɛno no, wokɔ hɔ a, kye sɛ mohyɛ akodeɛ na ɛkɔ. Eh, sɛ ɛnyɛ korɔ, ade na ɛkɔ, enti na fie kɛɛ hɔ no, baako koraa yera a, wɔn ho atew. Ɛsɛ sɛ yɛbɔ ho ban sɛ biara de bɛbɛka yɛn wura nsa na de asomdwoe aba. Na mihu sɛ eh, Yerɛmpehene. Wɔbeduiɛ no, ahemfo a wɔaha nyinaa, ɔde ne ho kɔtiaa wɔn. Ɛnsɛ saa, onua ne wɔn, wakɔ aba. Enti sɛ ɔdwene ne ho nyinaa kyerɛ sɛ wakɔ aba. A, waba asomdwoeɛ mu. Enti ɔba asomdwoeɛ mu. Enti na ɔkɔ. Enti ɛno amammerɛ no asi. Asi. Enti ne nyinaa, yɛde ama ne Wura deɛ wagye. Baabi a ɛsɛ yɛde kɔ no, yɛde kɔgu hɔ, na asomdwoeɛ aba. Na, na ɛ, ayie ba a na yɛyɛ saa amammerɛ wei. Ɛɛ, saa na ɛteɛ.
Ɔhene biara di akonnwa wie a, na ɔkɔ ne nsɛm akyi a, ɛsɛ yɛkae no.

Aunty Tudom hene ɛma werɛ mpe ɛna wakasa no Nana Heman akɔ aba. Yɛn yan.
Nana Ada Omah yɛfrɛ wo sɛ? Yɛfrɛ me Nana Abena Attabu Otumfoɔ Awurampe Heman. Ɛnɛ yɛ mo da. Ɛnɛ yɛ yɛ day.
Wakyerɛ tumi pa.
Ɛnɛ deɛ yɛde nneɛma no nyinaa aba. Yɛakɔ Wurɔmpe. Na mokɔda hɔ bi?
Ee, ɛhɔ na yɛteɛ firi nnansa na yɛda hɔ, nti ɛnnɛ na yɛabɛduru. Yɛrebɛduru ara nie. Ɛnna mobɔ nkonnwa ho ban. Ne yɛbɔ nkonnwa ho ban. Yɛbɔ nko, yɛne Ananta, ɛhɔ ara na yɛda. Yɛankɔ baabi kɔ, yɛrebɔ ho ban na yɛde aba. Ɛne sɛ yɛde akonnwa yi aba yi o. Me na menim sɛ mmarima nko ara na ɛde ɛkɔ bie, nanso mahu sɛ mmaa, mmerewa ne adeɛ nyinaa de ɛkɔ. Mmerewa no nyinaa, nkwadaa ne mmerewa, mmaa, sɛbi.

Ɛyɛ dwa a ɛyɛ ɛma dwa kɛseɛ ɛma sɛbi yɛ na na ɔsɛ etu nti no nyɛ nkwaraa dwa na nkwaraa kɔ ne nam hɔ ti wo mbu sa deɛ a wokɔ hɔ bi ti ɛno adeɛ ɛhɔ a neɛ ɛwɔ sɛ ɛno ɛna mo anante abɛdura ɛde anante adi nkonnwa yi ɛde abrɛ mu tuma daworo ma yɛde aba yɛabrɛ o yɛabrɛ yɛyɛ adwuma abɔ sɛ etu yɛyɛ adwuma kɛseɛ to ahema yɛda ase. Yaaw, Nana Hema ɛna akyerɛ yɛn sɛ nti ɔmkɔ mpie mu wɔ hɔ. Amammerɛ kwan so, wɔakyerɛ yɛn sɛ wɔ ɔbaa yi a wubu wo nsa wonka ho, wuntumi nkɔ bi. Wuhu sɛ ɔbaa bi ka ho a, na ɛyɛ ɔbaa a kyerɛ sɛ wommu ne nsa bio mu, na sɛ ɛnyɛ adeɛ a wobu ne nsa koraa. Ɛno na ɔwɔ hokwan sɛ obetumi akɔ bie. Ɛno nti, ho amammerɛ na. wɔyɛeɛ no, na sɛdeɛ meka kyerɛɛ wɔn no, former president aba abɛdu, ne mpanimfoɔ ne ne commanders ne ɛɛ n'asraafoɔ anaasɛ ne ɛɛ security bambɔfoɔ nyina da ɛɛ ɛka ho bi yɛ a wɔaba abɛduro, na ne yɛ ne King Zuba ɛretwetwe nkɔmmɔ, former MC yi ɛma wɔbo ase na wɔkyerɛ yɛn mu sɛnti a ɛyɛ former president wamma mmɛka yɛn sɛ ntɛmoo. Ne nkyerɛmu ara ne sɛ, ɛfie ara deɛ na ɛsɛ sɛ wɔsom prɛko pɛ. Wɔne Otumfoɔ, ɛyɛ adeɛ a Otumfoɔ afa no de ara hyɛ ne yam prɛko pɛ nti, na ɛne sɛ bi a sɛ ebi nti na wɔantumi amma, na ne nyinaa ne sɛ wɔba bɛsrɛɛ kwan na dwumadie bi wɔ South Africa a ɛyɛ sɛ wɔtumi kɔ bie. Wɔbisaa kwan na Ɔte Kɔkɔɔ nso wɔmaa no kwan so wɔbɛtumi akɔ na wɔatumi akɔ akɔdi saa dwuma no. Wɔwie a na wɔaba, ɛsiane sɛ ɛyɛ nnadu baako na wɔde asi hɔ nti saa berɛ yi, Nnora na wɔba bɛduiɛ. Wɔbɛduiɛ ara pɛ na wɔde n'ani de akyerɛ ɛha sɛ yei. Enti na ɛyɛ adeɛ a ɛno nti na wɔma no amɛdu ha ntɛm. Nnora anadwo na wɔbɛduiɛ. Na wɔkyerɛ sɛ ɛnnɛ ne ɔkyena nyinaa no wɔwɔ ha yɛ a wɔreba abɛsom Asanteman. Enti wɔba a, na wɔtena so, wɔbɛkɔ asɔre no bi. Ɛno nti na wɔama abepue mu wɔ ha. Mihuu Appiah Stadium so a okura kɛndil mmiɛnsa. Mibisaa Appiah sɛ, Bra, adɛn? Amammerɛ yi wusi mu sɛn na wokura kɛndils yi? Na wɔkyerɛɛ mu sɛ ne nyinaa ne sɛ ɛyɛ ade a wɔde yɛ. Wohu sɛ amammerɛ kwan so kɛndils no redi adanseɛ sɛ former president, amanfoɔ nso wɔn hia no. Na yɛse stadium hɔ, ɛyɛ airport hɔ. na ɛnyɛ asɛm ketewa. Airport hɔ na ɛnyɛ asɛm ketewa. Na ɛnyɛ asɛm ketewa koraa. Na ɛnyɛ asɛm kumaa airport hɔ. Na wɔn kyerɛ mu a na ɛsɛ ayɛ nsɛm dagyaa. Na ɛyɛ adeɛ a supporters no wɔn bɔ pee so paa. Yɛ a na wɔn ma kwan koraa. Na wɔn ma si yɛ. Nea ɛse kwan a yɛde ama no koraa so wɔ mfasoɔ no, supporters no blɔkee kwan sɛ wɔn ma no ɛmfa saa kwan no so. Wɔn pɛ sɛ former president kɔ pue mu aboabo. ansa na sɛ mpo wɔma kwan ma kar no mfa hɔ a, wɔbɛyi no asi fam na wɔasoa wɔn adeɛ na wɔde no akɔpue mu aboaboa nenam kwan no so ara aba abɛpue mu ha. Enti na ɛsɛ sɛ wɔduru ɛyɛ Regional House of Chiefs no na ɛsɛ sɛ wɔsi fam hɔ na wɔnante ɛma supporters no bɛdwo wɔn ansa wɔaba abɛtena ase. Ɛno nti wɔaba abɛtena ase. Yɛne ɛyɛ Otumfoɔ no Nifa Hene na ɛpɛ sɛ ɛtwetwe nkɔmmɔ kakra amammerɛ kwan so. Na na yɛma no akwaaba na wɔmma yɛhunu ɛyɛ nnɛ yi sɛdeɛ akonnwa no ani abɛpue mu ha nɛ sɛ yɛwie anaa. Na wada ahoma, ɛdin no yɛ dɛn? Nana Boakye Ansah Deborah Asokoro Mampong. Nana, amammerɛ kwan so, dɛn na asi wɔ ha nnɛ? Sisi a deɛ Nana Ahemaa n'akonnwa a yɛapunu de bɛhyɛ ne din animuonyam sɛ watena akonnwa no so kama awu so ɛno na asie no. Akonnwa no nyɛ baako o.
ae sɛ wo sɛ yɛ na president nam a ɛkaa sɛ yɛma no dɔɔso na woahunu deɛ ɔte mu yɛn so yɛdeɛ no no ntina sɛ amammerɛ kwan so yɛdeɛ yɛnim o nanso ɔtumfoɔ deɛ ɔnim akonnwa korɔ nokorɛ saa na teɛ saa saa na teɛ akonnwa ɛfiri fie ha na ɛkɔ ɔwerɛmpe a ɛfifia ne kɔwerɛ mpɛ ɛna asa aba ɛhɔ na ɔma kɔpuru no ama ne sunsum akɔhyɛ mu ɛde ɛde aba sɛ ɔtena so a ɛyɛ soronko koraa obi antena so biom obi antena so biom sɛ yɛde kɔto na daakye biara yɛgu so nsa da biara bɛyɛ dabɔne biara yɛgu so nsa wokyerɛ nana afie akɔbi sɛ wampem ɔtɔ so mmienu na kɔdwa ɛho asɛm ne yɛkɛ na aba no Wonwuiɛ a wonya akonnwa. Saa na teɛ. Wofiri mu a ne yɛde wakonnwa abɛsi. Ne ayɛ akonnwa ahyɛ w'anan mu. Ɛti wobɛkɔ ne nanananom wɔn gugu hɔ. Akonnwa no bebree. Obiara dini wɔ hɔ. Yes, akonnwa no wɔ hɔ o, but yɛde kɔ ɔwerɛmpe no ama ne tumi bi soronko bi. Yɛde ne sunsum abɛhyɛ mu. Saa na teɛ. Ɛno na ebi a yɛyi ɔhemmaa foforɔ anaasɛ yɛnim sɛ yɛyi ɔhene a yɛse ne nkonnwa din nie. Ɔkɔ nkonnwadan mu na ɔde ne nsa akɔka akonnwa na yɛde ato no. Ah, dabi, ɛno, ɛno ɛnyɛ nokorɛ. Ah, sɛ yɛde wo kɔ nkonnwadan mu a, yɛde wo kɔ akɔsi akonnwa so. Akonnwa biara a yɛn nsa bɛka biara, yɛbɛtumi de wo asi so. Nti nyɛ sɛ bia ɔno na

Ɛɛ sɛ wakɔ bi ampem tɔ so mmienu n'akonwa ɛna wɔn ɛkwa yɛ amammerɛ gu so a ne sunsum abɛhyɛ mu a wɔn asan ɛde aba ahemfie yi a otumfoɔ ne ba ɛsan yɛ ne hemaa wagyeɛ na watumi ɛde akɔ akɔsie kama ɛno ɛho amammerɛ ɛna ɛkɔɔ soɔ ɛwɔ ɛyɛ otumfoɔ n'ahemfie ha sɛ yie nti wɔkɔ Wɔnya mma mmɛtena ase wɔ deɛ akyire yi a ɔrekɔpɛ baabi de asie. Wɔnya mma mmɛtena ase sɛdeɛ mede ato mo anim dada no, na ɛyɛ adeɛ a former president te ha na wɔretwɛn sɛ amammerɛ kwan so biribiara si tu ɛnnɛ a wɔbɛkɔ akɔpɛ baabi de ne ti atoɔ na ɔkyena kwasie yi a yɛde ne n'ase som no bɛhyehyɛ soɔ no na ɛsɛ ɛyɛ adeɛ a ɔno nso bɛkɔ bie na watumi akɔtae otumfoɔ akyi na biribiara atumi akɔ na ɛsɛ dwoada Wɔregya ahemfo kwan a ne yɛ gya no kwan ma ɔno nso watumi akɔ nkran na dwumadie bi a ɛwɔ hɔ watumi akɔ akɔyɛ. Eh, former president sɛ meyɛte ne nka akyerɛ mmere bɛm na ɔbɛma yɛ kwan ne ne bɛdi nkɔmmɔ na watumi atena yɛ yi eh, amammerɛ kwan so eh, ne nanteseɛ ɛna eh, afei amammerɛ kwan so deɛ ɔbaa yɛ wahunu nneɛma bebree wɔ hɔ ɛkɔ so wɔ ha yɛhunu bi da yɛn a yɛnkɔdɛɛ yɛhunu bi da Wɔn a nyini koraa no te sɛ ntaa nsi, enti wo ntaa nhunu. Enti na ɛsɛ amammerɛ soronko. Wɔn a wɔha no bebree no ara na ɛm sɛ ahemfo nsia no a wɔbɔ otuo mu no hu sɛ wɔatim bi. Mahu asafohene bi a wɔwɔ ha sɛ yie, na wɔte hɔ. Tim sɛ ɔkɔɔ hɔ bi, werɛ mpe no. Wɔkɔɔ hɔ a wɔkɔdi akyire ma wɔde tuo no, wɔde akonnwa no de aba. Wɔn nyinaa ahyehyɛ wɔn ako ntadeɛ sɛdeɛ a wɔkɔbɔɔ tuo no ntadeɛ a na afadeɛ a na ɛhyɛ wɔn no, ɛno ara na ɛhyɛ wɔn. Wɔn kura wɔn tuo yɛ a wɔde aba abɛtena aseɛ. Wɔakɔ aba, kwan no wa, wɔabrɛ yie, ɛno nti na wɔatena aseɛ na wɔregye wɔn ahome. Ɛberɛ bɛm a wɔbɛma yɛn kwan yɛne wɔn bɛdi nkɔmmɔ na wɔnanteseɛ. Wɔkɔeɛ, ɛdeɛn na wɔhunuiɛ? Aberewa, asɛm bɛn na wɔka kyerɛɛ wɔn wɔ hɔ? deɛ a wɔde aba abɛpiem wɔ ahemfie.
Ae, saa berɛ yi dwumadie no ara na yɛgu so a yɛrehwɛ yi. Ɛnnɛ yi, tɛnee no na ɛdi anim no, nkonnwa no, nkonnwa no deɛ yɛde awura yɛde awura ahemfie. Ae, menim sɛ yɛrekɔyɛ amammerɛ wɔ nkonnwadan mu. Ɛnnɛ anwummerɛ yi, yɛde nkonnwa no bɛsan apue na yɛde aba abɛtwam. Ɛno nti na yɛaka akyerɛ yɛn sɛ ɛdu anwummerɛ a, Obia nhyɛ ne dɛm mekae wo sɛ ɛyɛ Kakai Bitters Kakai Bitters ɛno na aboa Mpɔfo Agyei ɛna nahoɔden aba ɛna ɔde nam a Mpɔfo Agyei Kakai ɛnoa na ɔnom ɛna Agya Brenya nso ɛ ɛ ɛ ɛyi ɛ ɛ ɛnoa anadwo ɔkɔnom biegya yi ɛna ɔde ɛkɔ wahu sɛdeɛ ɛ Agya Brenya ɔse biegya biegya biegya wabiegya ankasa ankasa ankasa mebaayɛ a mede biegya baayɛ yi wabiegya ankasa ankasa Mekae wo sɛ King's Mineral Water, ɛno nso ɛsɔ y'asene ɛna yɛde dwumadie yi yɛde ɛbrɛ wo. Ɛɛ Agya, ɛnnɛ yi ɔ ɛɛm Otumfoɔ awura ahemfie. Ɛɛm mahu sɛ ɛdɔm no ara gu so te hɔ. Ɛɛm ɔ ɔbɛsan apue abɔnten bio anaa ɛyɛ ɛyɛ tuutuu buroni bɛkɔ? Samankayi Kwei deɛ mennim sɛdeɛ ɔbɛpue bio. Nti sɛ ɔbɛpue deɛ a ɔrekɔyɛ amammerɛ. na yɛde nkonnwa no agu nkonnwadan mu. Ɛsɛ sɛ mankae na apue. Ɔpue deɛ ne ne ɔno ɔba. Ɔsɛ ɛno na ɛdi n'anim da bi apae ɛpampam sɛ mesunsum bɔne a ɛwɔ baabi a ɛpɛ sɛ ɛbɔ wura fie obiara no. Saa adeɛ wei pue a, tumi biara na ano abrɛ ase.
Anwanwasɛm a ɛwɔ wiase a ɛwɔ sɛ ɛdu amammerɛ ne amammerɛ a ɛwɔ sɛ yɛyɛ.